Химия пәненә 2010 елда кем Нобель премиясе турында сезгә чыгыш ясый. Эрмәдәге B молекулының төзелешен билгеләү өчен биек рөхсәтле креат электрон микроскопиясен куллану ысулы уйлап чыгалар һәм шул эш өчен алар аларга премия бирәләр. Нобель пресс-релиз комитеты бу электрон микроскопия биохимиянең яңа чорга кертә һәм элекке булмаган буш урыннарга җавап бирә. мәгълүмат бирергә мөмкинлек бирә дип хәбәр ясый. Һәм Швеция университетында эшли торган Лозан Жак Дубаше Нью-Йорк шәһәрендәге Колумбия университеты Колумбия университетындагы эшли торган профессор Йохим Франк һәм Британия Кембридж вәкиле Ричард Хендерсон әлеге эшкә иң мөһим кертеш ясаган дип санала. Нәрсә соң ул шундый приэлектрон микроскопия һәм нәрсәдә аның икенче план торган ысуллардан өстенлеге? Хәбәр мөрәҗәгатьнең бу эшкә нинди кертеш ясаган һәм хәзерге вакытта кайсы җирләрдә куллана. Әйтегез ул сорауларга төгәлрәк җавап биреп китик. Нәрсә соң ул шундый кере электрон микроскопия? Ул яктырта торган микроскопиянең бер төре. Ул Беренче чиратта биомолекулаларны өйрәнер өчен ясалган куллану һәм шул якта кулланула. Үз-үзенә яктырта торган электрон микроскопияне шулай кулланула, ләкин аның үзенең яклары бар. Мәсәлән, аның артын белән нәзек кечкенә размердагы нәзек өлгеләрне генә тикшерергә мөмкинлек була. Һәм андый молекулаларның күләме бик аз. Эшләү принципы электрон бәйләмнәрнең молекулаша үтү һәм үтү вакытында аларның бару рәвеше үзгәрүендә тора. Электронлар бәйләме молекула шавыча һәм детекторга эләгә. Детектор аларның үзгәрешләрен фиксирует һәм безгә информация бирә. Бирелгән информация аша сүрәт төзелә һәм без Малюкованың сүрәтен күргән мөмкин без. Детектор урынында хәзерге вакытта бик еш заряд бәйләме әсбабы дип аталып, заряд связи дип аталып торган ясалма кулланыла. Әлеге ясалма өчен 2009 елына физик фәннәр шулай ук Нобель премиясе бирелгән. Әгәр дә Электроннарның күз дулкыннарын озынлыгын карасак, алар ут дулкыныннан күпкә аерылыша һәм әлеге Узымлы урмаш үзгәрә һәм мондый клубтан караганда бик күпкә аерыла. Шуның сәбәпле без молекуланың төзелешен, хәтта атом күләмле күргән мөмкинбез. Ә станжга каршы әлеге барлык материаллар, бигрәк тә биомолекулаларның тәмен карасак, әлеге методика белән тикшереп булмый. Чөнки аны вакуумда үткәрәләр, ә вакуумга керткән чакта молекуланың төзелеше ватыла. Һәм аның сурәтен күреп булмый. Шул сәбәпле электрон микроскоп күп вакыт эчендә әлеге ятка куллану булмый дип санап отырган ия хәтта кайбер галимнәр мәсәлән венгр физигы владислав мертон үзек социалына былай дип яза иде э, электронная микроскопия э, бер кайчан да химик варкырау булмаячак ди. Һәм э, чөнки интенсив электроннар белән бомбардировка аның исән клеткаларның төзелешен боза дип яза. Ләкин бу елны Шуның бер төрен үзгәртеп, яңартып, андый сүзләр дөрес түгел икәнен ачык аша. Тикшереп торган мәддәләргә зыян китерүне китерүне киметер өчен һәм аларның төзелешендә бернинди дә Үзгәреш булман, булмас, соң өчен кирәк микроскопия дә аларны иң беренче беренче чиратта катыралар һәм икенче чиратта йомшаграк электрон бәйләм белән тәэсир лиләр. Ахыргы нәтиҗәне икенче төрле авыррак булган математик алгоритм эшкәртүләр белән ясала. Икенче тора, икенче сулардан мәсәлән ташрак дип сорасак, мәсәлән, хәзерге бик еш кулланыла торган ген структурный анализ һәм ядрә магнит резонансын карасак, әлбәттә, ул ысуллар начар түгелләр. Ләкин алар шулай ук нуклеин кислоталарына, белокларны өйрәнүдә бик еш кулланыла бар. Ләкин бу очракта ысулларда түгел, ә именно тикшерә торган билгеләр белән сөйләгәндә сораулар килеп чыга. Мәсәлән, әгәр дә бүгенге төзелеш анализына карасак, ул шулай ук молекулаларның Шайтыр, булмый. Бик көрсәтлек һәм шактый детализациядә күреп була. Ләкин аның бер начар ягы бар. Аның рәсемен, сурәтен күрү өчен, аның Кристалл структурасын төзергә кирәк. Э, мәсәлән, э, белокны беренче төзелешеннән икенче төзелеш, өченче төзелешенә кадәр күп вакыт э, китә, күп эшләр кулланыла. Һәм тагын да бер авыр сорау ул аларның кристалл именно кристалл төзелешен табарга һәм әгәр дә ну, эш бер күп елларга сузылырга мөмкин. Әгәр дә триэлектрон кысылуын карасак, безгә андый ясалыш кирәк түгел, безгә карый торган безнең әйбер кирәк һәм прибор кирәк дигән. Һәм шуның сәбәпле безнең эшләр җиңеләя һәм тизәя дип әйтергә мөмкин. Эм, тагын, э, әгәр дә ядрә магнит резонансын э, карасак, аның аша без э, эритмәдә үтә торган төрле э, процессларны тикшергән мөмкинбез һәм явыш актив молекулаларның конфигурациясен э, оның үзгәрешен э, күрергә мөмкин ләкин монда бер авырлык без Размер ягыннан кечкенә генә молекулаларны куарга карый алабыз һәм аларның алар клетка мембран суында эри торган булырга тиешләр. Һәм шуның сәбәпле, мәсәлән, клетка мембранасы белән бәйләнгән белокларны әйләнгәндә, әлеге су куллануы мәгънәсез.

Ул Ноклик комитеты әлеге үш галим арасында бу премияне төгәл бер тигез өлештә бүлгән. Бу һәрбер җиңүченең бер дәрәҗәдә тиң булган кертеш ясаганы дип аталган. Ричард Хендерсон беренче булып Декторта микроскопия кулланганда кичә торган билгене суткан һәм шуның белән аның вакытка бозылышы кимегәнен аңлаган һәм вакыт Шул мәгълүмат нигезендә биомолекулярны өйрәнү юнәлешендә кәдми фәнни хезмәт үткәрә башлаган һәм рельеф структур тикшерүләре кебек була торган рәсемгә җитүгә кадәр бик күп эшләр үткәргән. Яким Франкның иң мөһим кертеше ул төзелгән сурәтләрнең математик алгоритмнарын төзү була. Галим математика анализы әлеге ысулга кулланыла торган программа уйлап чыгара, аның исеме Spider, System for Processing Image Data from Electronic Real Time файл дип атала. Әлеге программа хәзерге вакытта да кулланыла һәм яңарып тора. Шул сәбәп һәм данныйсасы яхшы, ул ачык доступта. Аны ирек торалда. Аны теләсә кем кулланырга мөмкин һәм табырга таба ала. Бу чара әлбәттә галимнәрнең эшен бик тә җиңеләйтә һәм тизәйтә. Крио кушымчасы өченче вариантка өчен жапу дебашы ярдәменә килеп чыга. Ул кызыктырган өлге суын эритмәне туру ысулы эшләп чыгара. Әлеге фәнни хезмәт өлгеләрне тиз вакыт арасында татырдан килеп керә һәм шул очракта капканда боз дөрес кристалл структурасына кереп өлгермәй. Мәсәлән, шул хаотик бозның торышы аларның төзелешен күргә Рөхсәт бирә, чөнки боз кристаллы электрон дифракциясенең булуына гәйб булырга мөмкин һәм безнең килеп чыккан сурәт дөрес булмаска мөмкин. Су пленкасын сый итонога батырлаулар һәм прибор эченә куялар. Безнең батырылган пленка сый азот белән температураны тота. Шул вакытта ана электрон электрон белән бомбардировка ясыйлар һәм аның сурәтен күрәләр. Шулай дебашы беренче булып әлеге электрон микроскопиясен кулланулар һәм ана вируслар төзелешен табу эшендә кулланыла. Ә хәзерге вакытта әлеге прибор бик еш кулланыла һәм иң мөһим булган кулланылу ул 2016 елда булган Бразилиядә вирус зиканы өйрәнүдә була. Ә, әлеге вирус эпидемиясе галим өйрәнгәндә галимнәр берничә ай эчендә шул электрон микроскопияне куллану вирус төзелешен өйрәнәләр һәм аны турыда мәгълүмат алалар. Алган белем дарудан молекулалар мишень булырга мөмкинлек булган вирус ничек табырга булыша һәм тиз арада шул вируска дәва табарга мөмкинлек бирә. Шулай итеп, әлеге крелектрон микроскопия хәзер вакытта бик кызык һәм кулланыла. Һәм әл икенче эшләрдә дә ул кулланылачак дип санала.

Ну, былай э, Нобель премиясен караганда хәзерге вакытта бит инде чисто чисто бер фәннән генә, мәсәлән, физик фәннән я химик фәннән премия бирелә. Күп очракта алар как раз фәннәрнең тотышында килеп чыккан

кечкенә температурадагы куана торган кешеләр алып барыла. Ләкин аларның ну, юнәлеш икенче карап дип әйтәләр. Мәсәлән, бу программада алар аны бик түбән температурага төшермиләр. Алар аны этанол белән суыклауга һәм ул анда 100, минус 100 градустан кимрәк төшмәй. Мәсәлән, дә безнең физика галимнәренә карасак, алар 10 килгәнгә кадәр шул сверхнизкий температура дип аталып торган инде. Шул диапазоннарда эшлиләр.

эшне бик җиңеләйтә. Һәм чөнки яки дә шул, мәсәлән, икенче методикаларны карасак, Ирсаны, Нанайзны, арны тоже кулланып була, ләкин арны менә үзләренең бер авырлыклары бар. Мәсәлән, молекулаларны тикшергәндә, аларның Модели итеп кенә булмый. Модель аша гына табып булмый, аларның именно конкрет сурәтен күрергә кирәк, аны төшерергә кирәк. Аны төшерү өчен җайланма ясарга кирәк. Һәм ул эшләр бик авыр. Минем уйлавым буенча, әлеге